il-vittmi, pereżempju l-irsiera. Ir-razziżmu mhux b'hekk daħal bl-irsiera. Għax l-irsiera li kienu jaħtfu bil-miljuni mill-Afrika u jieħduhom l-Amerika t'Isfel biex jaħdmu fil-qoton, skjavi, u ħafna minnhom kienu jegħrqu fit-triq huma u sejrin fuq l-Atlantiku, u l-kumpanniji l-kbar kienu kollha Ingliżi, l-biċċa l-kbira, bdew għall-Portugiżi imma l-Ingliżi ħadu over għal kollox kważi. Sewwa, dak iż-żmien Min seta' jitkellem jew jaqbeż għalihom? Dawn l-imberkin ta' skjavi. Fil-fatt, Black Lives Matter, li beda fi żmienna, għaliex f'daqqa waħda bdew jaqalgħu l-istatwi u jneħħuhom ta' dawk in-nies li kienu imperjalisti fi żmien l-iskjavitù? Għaliex qed jagħmluhom? Għaliex Bristol, l-Ingilterra, Meta waqqgħu statwa ta' wieħed minn dawk li kien jinnegozja fl-iskjavi, sewwa xi erba' ħames snin ilu, tellgħuhom il-Qorti għax sabu erba' ringleaders. Tellgħuhom il-Qorti talli dak mhux waqqgħulu l-istatwa, Colston kien ikun jomu, mhux talli qalgħulu l-istatwa, talli waddbuha ġol-baħar. Sewwa, għax Bristol qiegħed mal-baħar. U tellgħuhom il-qorti. U għaddew il-ġuri. Illiberathom il-qorti Ingliża għax imbagħad l-Ingliżi tagħhom intuhulhom il-qrati tagħhom neħħilhom il-kappell bħalma neħħu tagħna naħseb għax Malta niftaħru biha di forsi tradizzjoni Ingliża. Għaliex illiberathom? Għaliex illiberathom? Illiberathom għax qalet iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jkollhom il-monumenti li jixirqilhom fil-pajjiż. U allura jekk ma jogħġobhomx iċ-ċittadini, dawk il-monumenti għandhom ineħħuhom. U jien meta nitkellem fuq ir-Reġina Vittoria ġol-Belt Valletta fejn hemm 34 monument Ingliż l-iktar maġġoranza ta' monumenti kolonizzanti, jien ma nafx kif il-Belt Valletta qiegħda l-kapitali ta' Malta meta l-President ta' Malta ġol-Palazz huwa mdawwar ma' tmien armi tal-Ingliżi itwal minni. Sewwa? U l-unika arma ta' Malta pubblika li inti u t-turist jistgħu jaraw ġol-Belt Valletta qiegħda taħt Sor Mir-Reġina. Eh? Taħt il-pedestal quddiem il-bibjoteka tiġi jiġifieri. Jekk trid tara, jiena rajt gwidi Franċiżi, per eżempju, għax hemm dak li jgħidulu double entendre, jiġifieri doppju sens, sewwa, u jgħidulek jekk trid tara l-arma ta' Malta pubblika, skolpita, kull ma trid tagħmel tmur derrière la reine. Tara derrière la reine. Derrière bil-Franċiż tfisser wara u l-warrani. Qed jitnelħu bina t-turisti, qed jgħidu l-gwidi lid-turisti jekk tridu taraw l-unur ta' Malta, morru taħt sorm ir-Reġina Brittanika li qatt ma ġiet Malta. U semmejt il-monumenti li hemm il-Belt, pereżempju. Ma rridx inkisser monumenti jien assolutament, l-ebda waħda għax kollha storja fihom. Imma hemm ċerti monumenti Liema ta' nies li m'għamlu xejn għal Malta, kif toħroġ mill-lift, pereżempju l-barraka ta' fuq, hemm monument ta' Edwards, logotenent. Miskin miet ta' 36 sena da, fl-1816, 1816. Da kien is-segretarju tal-ewwel gvernatur Maitland. Sri Lanka, Ceylon konna ngħidulha, meta ġie Malta marad da, u miet żgħir. Probabbli aqqas miskin induna li qiegħed Malta dan, miet. Għaliex kien iħobbu, ma nafx relazzjoni kellu ġeneral miegħu jien, ma kellu 36 sena meta l-ġeneral kellu 60. Saqwa? Da għamillu monument daqs dinja b'dak il-kolonna fallika hemm qudiem il-lift. Sewa. Qed timplika ħafna affarijiet eh, f'din l-istqarrija. Imma jgħat attent.
Imma jgħat attent. Ma nafx. Jgħat attent, għax mandi lebda, mandi lebda referenza jew dokument biex nipprova. Imma ma nistax nifhem kif da kien ħaqqu. Li f'dik il-parti tal-barrakka ta' fuq, fejem dawk il-ħnejjiet qabel fi żmien kavalier kien imsaqqaf dak. Li jisu panteon da għalina, sewa. Mem ebda monumenti ieħor ħliftijaw Mamma mia da x'kellu għalih da meta ma għamel xejn għal Malta. U ġieli noqgħod hemm, kont noqgħod hemm anka siegħa fuq bank inħares, jiġu t-turisti joħorġu mil-lift tal-cruise ships l-iżjed, jitilgħu bil-lift u kif joħorġu jaraw lilu. Monument kbir. Jieħdu ritratti miegħu, kulħadd jippoża. Imma kollha qed jobsru li da xi eroj ta' Malta. Issa jekk da qas biss jaf li miet Malta. Skużi, ta.
X'kontribut tagħna qed tgħid inti? Le, le, x'tifsira għandu dak qed jibblukkali lili post lil Vassalli pereżempju biex meta jiġi t-turist jieħu ritratt miegħu ikun qed jara ritratt ġo Malta ma' patrijott Malti. Mhux xi ħadd li laqas jaf li kien hawn. Mort mort fl-internet tinfittex, ma sibt li ħadd ma ġie jarah minn xi nies li jiġu minnu dan. Mela dan ma jixraqx li bir-rispett kollu hekk hemm bżonn anke b'ċerimonja neħduh ta' braksja pereżempju u poġġuh hemmhekk. U hemmhekk impoġġu pereżempju l-vassalli, mhux vassalli ġie eżiljat minn Alexander Ball, Alexander Ball għandu musulew Ikbar minn dan l-istudjo, fl-imbarrakka t'isfel, li jeżilja lill-patrijott tagħna Vassalli, għal għomru huma wara 21 sena ħafrulu ta' warajh u ġie lura, u Vassalli ma jidher imkien il-belt għandu triq b'disa' bibien, sewwa kienet Scott Street u semmewha għal Vassalli, u taħtu taf x'kitbu? Lill-patrijott Malti, ara kemm inħobbuha l-artna aħna. Taħtu ta' xkidbu ta' il-lapidi li hemm madwar il-musolew ta' Bol li huwa father of the Maltese u dawx nafjena, sawa Ingliż da għat li xaqsam ma' Malta. Imma kien gvernatur, allura ma jimportax inħallu hemmek imma għamilli ta' vassalli. Taf xamlu l mal ħajt ta' triq il-belt. Il-belt fej Hastings ġifiri, hemm triq kien jisima Scott Street. Illum jisima Vassa għal Mikiel Anton Vassalli. Taf xkidbu taħt ismu? Kittib! Iva, madonna, da. L-eroj, l-ikbar eroj patriot ta' Malta. Nizziltu li f'kittib. Dik oxxenità. Eh, ġifieri.
Mela, ġifieri inti qed tajt.
Biex miġnun jienu.
Le.
Għadek tajjeb. Forsi kważi. Għadek trid.
Mela, tlaqna?